Hemmäze salam dostlar kanalyma hoş geldiňiz. Bu gün size 4 sany gorky filmi bile geldim. Çyralary öçürmän gör. Sebäbi bu 4 film gorkynyň ähli ýüzüni görkezer. The Conjuring bu hakyky arassa gork filmi. Iki müň on üçünji ýylda çykarylan bu film meşhur režissýor Jeýms Wan tarapyndan düşürilen we häzirki zaman gorky filmleriniň iň täsirli işleriniň biri bolup durýar. Film bizi bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýyllara alyp Diýär. Bir maşgala täze öýe göçýär. Ilkibaşda hemme zat asuda. Emma wagtyň geçmegi bilen öýde düşnüksiz sesler, sowuklyk we adam aklyna sygmaýan ýagdaýlar ýüze çykýar. Bu film hakyky wakalardan ylham alýar we meşhur paranormal derňewçi Edwi Loren Warren bilen tanyşdyrýar. The Conjuring iň güýçli tarapy, ol seni garaňkyda ýeke goýýar we indi näme bolar diýip garaşdyrýar. Saz az ulanylýar, emma sesler ýerinde. Kamera işi örän arassa, hiç hili artykmaç zat ýok. IMDb reýtingi ýedi bütin ondan bäş bolan The Conjuring New Line Cinema studiýasy tarapyndan düşürilip, filmiň takmynan býujeti ýigrimi million dollardyr. Eger sen hem psihologik basyş isleýän bolsaň, we gorkynyň ýuwaş-ýuwaşdan gelmegini söýýän bolsaň, onda The Conjury hökman öz watch listiňe goş. The Conjury iki, bu dowam filmi bolmagyna garamazdan, köpler bu birinji filmden has güýçli diýip aýtýar. Iki müň on altynjy ýylda çykarylan bu film ýene-de Jeýms Wan tarapyndan düşürilýär we bu gezek bizi Angliýa, Ýör. Hekaýa Londonyň çetindäki köne bir öýde geçýär. Bir ene we onuň çagalary düşüniksiz we gorkunç ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Ilkibaşda bu zatlar ýönekeý zat ýaly bolup görünýär, emma öýüň içinde bir zatlar bar we ol gitmek islemeýär. Eleven-year-old girl. Eddi Worren Worren ýene sahna çykýar. Film diňe gorky däl, ol gahrymanyň içki ýagdaýyny hem görkezýär. Worren rolundaky Wera Farmiga emosional taýdan örän güýçli çykyş edýär. Filmde onuň keşbi diňe paranormal derňewçi däl, eýsem, gorky bile göreşýän adam hökmünde görkezilýär. He alright. Stop calling me Janet. The Conjury iki-niň aýratynlygy, atmosferada has uzyn gorky sahnalary bar, kamera işi batyrgaý düşülipdir. Gorkunç. IMDb reýtingi ýedi bütin üç bolan bu film New Line Cinema we Warner Bros. Studiolary tarapyndan çykarylyp, filmiň takmynan budjeti kyrk million dollardyr. Eger senem Conjuring biri halan bolsaň, has uly hekaýa we has çuň gorky isleýän bolsaň, we atmosferal gorky gözleýän bolsaň, The Conjuring iki hökman öz watchlist-iňe goş. The Conjuring üç, bu film öňkülerden birneme tapawutly. Bu gezek gorky diňe öýde däl, ol kanun, ynam we adam akly bilen baglanyşykgyl. Iki müň ýigrimi birinji ýylda çykarylan bu film Maýkl Çeýws tarapyndan düşürildi we Conjuring älemine täze ugur açylýar. Bu film hakyky wakalardan ylham alýar we paranormal taryhynda ilkinji gezek bir adam öz eden ýalňyşy üçin muny maňa şeýtan etdirdi diýip bolanmaga synaşýar. Edwi Warren Warren bu gezek diňe arwah bilen däl, adamzat kanuny bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Olaryň öňünde sorag bar, eger adam hakykatdan hem täsir astynda bolsa, onda günä kimde? Bu filmde gorky yzygiderli howp bile berilýär. Patrik Wilson we Wera Farmiga öz keşplerini has duýguly we has berk adam ýaly çykyş edýärler. Bu film olaryň gatnaşmagyndaky ynamy has öňe çykarýar. IMDb reýtingi alty bütin üç bolan bu film The Line Cinema we Warner Bros. Studiýalar tarapyndan çykarylan filmiň býujeti takmynan otuz dokuz million dollardyr. Eger sen hem Conjuring älemini tamamlamak isleýän bolsaň, gorky bilen birlikde syrlary açmagy halaýan bolsaň we hakyky wakalarda esaslanan filmleri halaýan bolsaň, onda The Conjuring üç hökman watchlist-iňe goş. Coraline, bu adaty çagalar animasiýasy däl. Bu animasiýa seni reňkli dünýä bilen allap, ýuwaş-ýuwaş garan kertekiň içine çekýär. Iki müň dokuzynjy ýylda çykan bu animasiýa meşhur ýazyjy Neil Geýmanyň eserine esaslanýar. Hekaýa Korallaýn atly gyz bilen başlaýar. Olar täze öýe göçýär. Korallaýn özüni ýalňyz we ünsden gaçan ýaly duýýar.
Bir gün ol öýüniň içinde bir syrly gapy tapýar. Şol gapynyň aňyrsynda hemme zat has gowy ýaly görünýär. Ene-atasy ünsli, otagy reňkli we dünýä has gyzykly ýaly. Emma bu kämil dünýä hakykatdanam kämilmi?
Korolaýnyň iň güýçli tarapy, ol çagalaryň gorkusyny däl, adamyň tebigatdaky islegini görkezýär, üns, söýgi we kabul edilmek. Fan.
Bu animasiýa seni gorkuzmakdan öň oýandyrýar. Wizual taýdan film örän aýratyn. Her kadr el bile ýasalan, reňkler duýga görä üýtgeýär. Kamera işi örän döredijilikgl, stop-motion usulynda düşürilen.
There's one tiny little thing we need to do. Has hem çuň atmosfera berýär we hekaýany has hem güýçlendirýär. Secrets. Who are you?
You're in terrible danger, girl.
IMDb reýtingi ýedi bütin ondan ýedi bolan bu film Laika studiýasy tarapyndan düşürilýär. Filme çykarylan çykdajy, takmynan, altmyş million dollardyr. Eger senem adaty animasiýadan başgarak zat isleýän bolsaň we garaňky stilli ertekin halaýan bolsaň, onda Coraline hökman öz watchlist-iňe goş. Wideony halandan soň laýk basmagyňyzy, haýsy film sizde uly täsir galdyrandygyny we mundan başgada nähili gorkunç kino bilýän bolsaňyz kommentariýada belläp geçiň we şular ýaly wideolary sypdyrmazlyk üçin Kanala agza bolmagy unutmaň. Täze wideolary her hepdäň bäşinji güni Türkmenistan sagady bilen ýigrimi nol nolda kanalymda tomaşa edip bilersiňiz. Indiki wideolarda görüşýänçä sag boluň.